I dey ask you this one through Christ our Lord. Amen. Make to relax now, so we go hear the word of God for today. Today na Friday, October 31st, 2025. Friday of the 30th week for ordinary time. First reading. Reading will come from the letter wey St. Paul write give Romans. My people, I dey speak true for Christ. I no dey lie. My conscience dey join hand the Holy Spirit. Dey witness say soul and wahala full my heart. I fit even wish say na me dey cursed and comot from Christ for the sake of my own people. My people wey be my kindred according to flesh. Dem be children of Israel, na dem get adoption, glory, covenants. Dem dey worship God, and na dem get promises. Dem na patriarchs, and from dem, according to flesh, na Christ don come, wey dey over all. God, wey dey blessed forever. Amen. The word of the Lord. Responsorial Psalm. The response na Jerusalem, make una hail

for your border. He dey fill you with best wits. He dey send him command go over earth. His word dey run sharp sharp. Jerusalem, make una hail Baba God. He don talk him word to Jacob, him law and ordinances to Israel. He don do so for any other nation. Dem no sabi him ordinances. Hallelujah. Jerusalem

Jesus waka go chop for house of one big Pharisee, and people dey observe am well well. In front of am, one man dey suffer from dropsy. Jesus ask the law scholars and Pharisees, E dey lawful to heal for Sabbath or e no dey lawful? Dem quiet. So Jesus carry the man heal am, then dismiss am. Den e ask dem, Which one of una, if your pikin or ox fall inside well, no go immediately pull am comot for Sabbath? But dem no fit answer am. The Gospel of the Lord. Reflection Brothers and sisters, today tori show us how Jesus no dey fear to do good even when people dey look am with bad eye. E go chop for one big Pharisee house on Sabbath day, that day wey dem no dey suppose do any kind work. Everybody for there dey watch am like say dem wan catch am make e break law. As Jesus sit down

If una pitins or una anima fall inside well for Sabbath, una no go pull am out sharp sharp? Dem no fit ansa. Why? Because truth don expose dem. My pipo, sometimes we too dey behave like those Pharisees. We sabi quote Bible and follow church rules, but our heart no dey show mercy. We dey judge who deserve help and who no deserve am, but Jesus dey tell us say love and compassion no get public holiday. Mercy no get Sabbath. You see, religion without love na empty practice. Rule without kindness na cage. Jesus dey teach us say God law no be to hold people down, na to lift them up. Sabbath no be about doing nothing, e be about doing good. So today, ask yourself, hope in the sick person where they in front of you right now. Maybe now your neighbor, where you can avoid

stop us from showing mercy. Because for God eye, love na the real law. So as you dey go today, remember, mercy no get public holiday. Anytime you get chance to do good, do am no win for better pay. Because na through small acts of love, people dey see the real face of Jesus. Make we pray. Papa God, thank you for Jesus wey teach us say love pass law. Help me make I no use excuse or rule take hide from helping people. Give me kind heart wey go always choose mercy. Make my life show your love everywhere I go. This we pray through Christ our Lord. Amen.

I make my life follow wetin you talk. Give me hope wey sure, wey go make me hand myself give you well well and follow your control. Put inside my heart better love wey no get bad mind. So I go dey do wetin God want. even the small small things. Make I no just love my body dem, but make I love my enemy dem too. Just like Jesus Christ wey use you give himself for cross for everybody. Holy Spirit, na you go ginger me, na you go guide me, na you go show me road, so I go fit always follow you well. as true pikin. We dey ask all this one through Jesus Christ our Lord. Amen. The Magnificat. My soul dey hail Baba God. My spirit dey join for God wey save me. He look my low level life with better love. From today reach forever, people go dey call me blessed. Almighty don do big big things for me. and holy na im name. He dey show mercy for people wey fear am, generation after generation. He show power with him strong hand, scatter the proud people wey dey form. He pull down the mighty from their chair, and he lift up the people wey humble. He full the belle of hungry people with better food, but the rich ones im chase dem empty hand. E don help im servant Israel, cos e remember the promise of mercy wey im give our baba dem, Abraham, and all im pikin dem forever. But glory go to Papa, and to Son, and to Holy Spirit, as e be from beginning, e still be now, and im go remain forever and ever. Amen.